Internetde pul gazanmak mümkinmi? Çyndan hem internetde pul barmy? Ýa-da öýde oturan ýeriňden pul gazanmak mümkinmi? Şular ýaly soraglar sizde hem elbetde bar. Ýa-da Instagram, Facebook, YouTube ýaly internet sahypalarynda gezen wagtyňyz öýde oturan ýeriňizden pul gazanan ýaly reklamalar bilen siz hem ýüzleşensiňiz. Häzirki döwürde internetden pul gazanmak mümkin. Onda internetden nähili pul gazanyp bolar diýen sorag ýüze çykýar. Bu soragyň jogabyny siz bu wideoda tapyp bilersiňiz diýip umyt edýän. Munuň üçin siziň eliňizde belli bir hünär bolmaly. Birnäçe hünärleri gysgaça aýdyp geçeýin. Siziň beýniňizde bu tema bilen baglanyşykly sorag galmasyn. Bu hünärler edil meniň kanalymyň ady ýaly döwrebap hünärler. Bu hünärlere geçmezden öň, frilenser hakynda aýdyp geçeýin. Frilenser kim? Frilenser näme iş edýär we frilenser bolmak üçin näme etmeli? Ilki bilen frilenser Türkmenistanda işläp bilenok. Türkmenistanda entek munuň ýaly hünärler durmuşa geçmedi. Belki, birnäçe ýylyň içinde bu hünärler hem Türkmenistanda durmuşa geçer. Ýöne eger siz daşary ýurtda okaýan talyp ýa-da işleýän adam bolsaňyz, frilenser bolup internetden gazanç edip bilersiňiz. Frilenser iňlisçe söz bolup, türkmençe terjime edilende özbaşdak işleýän adam.

Instagram, Facebook, Twitter we YouTube ýaly sosial ulgamlardaky markalaryň hasaplaryny dolandyrmak özi üçin bir mesele. Sosial mediany dolandyrmak köp sanly iş elementlerinden ybarat. Sosial media hasaplaryny açmak, mazmuny taýýarlamak we şekilleri dizaýn etmek,

Güýçli aragatnaşyk endikleriňiz bolmaly, zerur bolsa dizaýn edip bilmeli we sosial mediany dolandyrmak we hasabat gurallaryny gowy öwrenmeli. Bu ugurda öňe gitmek isleseňiz, Google-yň mugt we kepillendirilen sanly marketing esaslaryna goşulmagyňyzy maslahat berýärin. Bu hünär hem internetde gazanç edip biljek hünärleriňizden biri arasynda durýar. Geçeliň indiki hünärimize. Bu hünärimiz fotografçylyk. Eger professional kameraňyz bar bolsa we gözüňize ynamly bolsaňyz, fotografçylyk edip pul gazanyp bilersiňiz. Fotografçylyk edip pul gazanmak üçin iki usul bar. Birinjiden müşderiňiziň islän suratlaryny surata düşürmek, ýagny toý suratlary, önüm suratlary, ýerleşiş suratlary we şoňa meňzeşleri.

Görşüňiz ýaly bu iş arkaly hem internetden pul gazanmak mümkin. Onda näme, geçeliň indiki hünärimize. Indiki hünärimiz terjime işi. Daşary ýurt dilini gowy bilýän bolsaňyz, ştatdan daşary terjime etmegi göz öňünde tutup bilersiňiz. Terjime etmek üçin hünärmen terjimeçi bolmak hökman däl. Ýöne her kimiň terjime edip bilmejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Çeşme diliniň we ýaşaýan ýurduňyzyň diliniň inçeliklerini özleşdirmeli, ýazmak endiklerine eýe bolmaly, şeýle hem terjime etjek mowzugyňyz barada bilimli bolmaly. Duşjak işleriňiz arasynda web sahypalary üçin gysga makalalar we blog ýazgylary, korporatiw web sahypasynyň mazmuny, akademiki tekstler, programma üpjünçiligi we ykjam programma terjimeleri bolup biler. Uly terjime taslamalarynda CDL, Trados, WordFast, Omega T ýaly käbir kompýuter kömegi bilen terjime programma üpjünçiligini ulanmak soralyp bilner. Terjime pudagynda öňe gitmekçi bolsaňyz, bu programma üpjünçiligini öwrenmek peýdalydyr. Geçeliň indiki hünärimize. Bu hünärimiz wirtual kömekçi. Wirtual kömekçi öýüňizde işleýän sekretar ýa-da ýerine ýetiriji kömekçi iş diýip pikir edip bilersiňiz. Her bir kompaniýa ýa-da işewür adam günüň dowamynda ofisde durmak üçin kömekçi gerek däl. Mätäçlikde ýetip bilýän we käbir meseleleri tertipläp bilýän wirtual kömekçi olar üçin ýeterlikdir. Wirtual kömekçiniň esasy wezipeleri, bu duşuşyklary dolandyrmak, e-poçta habarlaryny yzarlamak, dürli hat alyşmak, syýahat meýilnamalaşdyrmak, faýllary arhiwlemek, tertiplemek, internetde gözleg, maglumat girizmek, telefonlary barlamak ýaly meseleler bolup biler. Ösýän tehnologiýanyň kömegi bilen bu işleriň köpüsi eýýäm internetde ýerine ýetirilýär. Göz öňüne getirişiňiz ýaly, wirtual kömekçi üçin güýçli aragatnaşyk endikleri zerurdyr. Şeýle hem Office programma üpjünçiligi barada esasy bilimleriňiz bolmaly. Başga tehniki bilimler talap edilmeýär. Görüşiňiz ýaly bu hünär bilen hem öýde ýa-da kafede oturan ýeriňizde pul gazanmak mümkin. Onda näme geçiriň indiki hünäriňize. Wizual dizaýn, grafiki dizaýn, çap işiniň dizaýny, wizual redaktirlemek ýaly işleri ýerine getirmek üçin Photoshop, Illustrator, InDesign ýaly ýa-da birnäçe programmada ýöriteleşmeli. Erkin dizaýnerler, logotip, korporatiw şahsyýet, Broşýuralar we kataloglar, afişalar, mahabatlar, banner dizaýnlary we internetde surat redaktirlemek ýaly işleri aňsatlyk bilen tapyp bilerler. Özüňizi görkezmek bilen has köp işletmek üçin Özüňizi görkezmek bilen has köp işlemek üçin täsirli bukjaňyz bolmaly. Öňki işleriňizi bir sahypa ýükläp görkezip bilersiňiz, hatda mümkin bolsa şahsy web sahypasyny döretmek arkaly işiňizi görkezip bilersiňiz.

Blogyňyzda we şa meňzeşlerde onlaýn hususy ders berjek okuwçylaryňyzy tapmak we Zoom ýa-da Skype arkaly ders berip bilersiňiz. Görşüňiz ýaly, tehnologiýanyň ösmegi bilen Görşüňiz ýaly, tehnologiýanyň ösmegi bilen onlaýn dersler gaty meşhur bolmaga başlady we bu arkaly köp adamlar internetden pul gazanýarlar. Geçeliň indiki hünärimize. Bu hünärimiz oýun oýnamak. Howwa howwa, dogry eşitdiňiz, oýun oýnamak. Häzirki döwürde oýun oýnap hem pul gazanyp bolýar. Belki enelerimiz hiç wagt oýun oýnamagy hakyky hünä hökmünde görmezler. Ýöne indi professional oýunçylaryň pul gazanmagy geň däldir. Oýun oýnamak bilen pul gazanmagyň iki esasy usuly bar. Birinjisi,

Oýny gyzykly dilde düşündirmek we tomaşaçylar bilen ýakymly aragatnaşyk gurmak. Üstünlikli akymçylar Twitch-de kanal agzalaryny we maslahatlary ýygnamak ýa-da YouTube kanallarynda maslahat arkaly pul gazanyp bilerler. Erkin iş üçin özüňizi ösdüriň. Stoluňyzdaky işiňizi taşlap, frilensing işine başlamak isleseňiz, özüňizden talap edilýän köp ussatlygy öwrenip bilersiňiz. Bu işi tomaşa edýänlerden, belki araňyzda bu işlerden birini edýän elbetde bardyr. Eger-de bar bolsa, öz teswini ýazyp galdyrsa, minnetdar bolardyk. Bu video size peýdaly bolan bolsa, video laýk goýmagy we teswir ýazmagy we öz istorýalaryňyzy paýlaşmagyny ýatdan çykarmaň. Onda näme? Bir başga videoda görüşýänçek, hoş galyň.